Sekali agi kitai begulai baru di dalam pengasih Tuhan kitai Jesus Kristus dalam gempuru rumah kitai baka ke malam tu. Sebedau nya, sebedau kitai berengkah belajarka mimit jaku Tuhan malam tu, aku dulu ngiring kitai dalam sampi, Allah Taala Apai kami ti di seruga, Tuhan ti kami sembah dalam nama, Jesus Kristus, Apai Seruga kami, muji Nuan. Awakka pemanah pengasih, pengerindu Nuan semaya hari tu, Tuhan. Nyentukka malam tu, kami ulih begulai di dalam pengasih Nuan dalam gempuru rumah online baka ke malam tu. Sertai gempuru kami, Tuhan. Roh Tuchi Nuan nyertai setiap iku kami, iya ke lemi dikeringka. Oh iya ke sakit digerai ka. Oh semua ke sida ke tusah nuan uhh nurun ka roh uhh pengaga roh pengelantang ke ari surga awak kami ulih sama sama ngasai ka pengasih pengerindu nuan Tuhan di dalam pendiau kami. Terima kasih Apai. Dalam nama Tuhan kami Jesus Kristus kami udah besampi. Amin. Nyadi sekali baru kitai deka belajarka senentang aaa kaul kitai enggau Allah Taala mesti semak. Aaa tu siti utai ti aaa perlu tauka penting tauka utai ti patut bendar dikemisi kitai iya nya kaul. enggau Tuhan. Iya nya alai minggu nya kemari kitai ngambi teks kitai ari Hosea ya. Jadi malam tu mega kitai agi ya belajarka teks ari Hosea dua ayat semilan belas ngagai dua puluh. Ya dalam teks tu ya kitai macha Israel aku deka ngambi nuan nyadika bini aku dalam pengelurus Serta tetap ati enggau nu ngagai nuan. Ya aku deka seruran rindu sereta kasih ke nuan ya lalu bempu nuan belama ya. Ya kitai meda ditu ai ayat tu ngayan ke kaul kitai di sema ka di gambar ka di sempama ka Tuhan ya tau ka jaku Tuhan ngagai Kaul kitai melaki bini. Iya nadai siti kaul a kitai enggau orang bukai lebih semak ari kaul kitai melaki bini. Ga kitai meda ditu. Ya nyadi ayat dua puluh aku deka ngamatka semaya aku lalu ngaga nuan nyadika enggi aku. Lalu nuan deka ngaku aku nyadika Tuhan nuan. Ya, terang bendar Jaku Tuhan ditu ngajar kitai, bepesan ngagai kitai malam tu menyadi nengahka bacha leka jaku Nabi Hosea tu, ya kitai meda kaul kitai entadi patut ya baka kitai ke enggau bini kitai. Ya nadai tai selalaika ari pangan diri. Iya nadai agi kitai agi besimpan rahasia munyi ku jaku meh hari tu iya tang kitai enti adi ngayanka iya pengerindu kitai enggau pengasih kitai iya setiap kali iya setiap hari kitai ti begulai. Nyadi ditu ba ayat. Dua puluh tu Tuhan deka ngamatka semaya Iya enggau kitai. Kitai mega menyadi ti kitai bejanji enggau Bini kitai. Iya laban Iya orang ke paling dikesayau kitai, dikerindu kitai. Kitai enggau pengamis ati kitai Iya menyadi. Iya ba Iya Bini munyi ku jaku kitai Iban. Kitai Iban chukup sayauka Bini. Nya kitai meda. Nya alai manah nyadi iya laban aaa pengidup kitai mega aaa ku nabi Hosea tu iya nabi Hosea tu siku nabi ke nangkan ke nabi Amos iya munyi ke aku minggu nya kemari aaa Hosea dikena Tuhan madah ke pesan Allah Taala ngagai kitai awak kitai ulih ngelala orang Nya enggau bendar. Iya nama kebuah kitai ulih ngelalau diri nya enggau bendar laban kitai semak kaul kitai. Kitai begulai enggau bini kitai siang enggau malam. Jadi nadai orang ti iya lebih semak ari kitai jadi kitai ngelalau orang nya enggau bendar. Iya baka kitai ti ngelalau bini diri. Iya orang ke semak amat enggau kitai begulai tiap hari pia mega pengidup kitai enggau Tuhan. Eja alai, mayuh orang nyadi orang Kristian, iya lalu betanya, Oh, sapa Tuhan nuan? Allah Taala, ku iya. Petara, ku iya. Lalu, ditu kitai nemu iya enda ngelala Tuhan iya enggau kemenda. Tang Petara. Petara ni. Ya sapa nama Petara nuan? Enda nemu Petara meh. Nyelai bini kitai ditemu kitai nama, ditemu kitai gamal, enda nemu saru bini kitai enggau bini orang bukai. Ya. Bekau kaki iya sema jaku enti kitai nurun ke umai tauka nengah pendai ti bisi bekau ba luchak. Lala meh kitai bekau la bini kitai. Ya empa aa penyemak kaul kitai ya enggau iya. Ya jalai tu meh utai ti dikerindu ke Tuhan ngagai kitai. Kaul kitai enggau Tuhan ya mandangka aa iya nya aa kitai Iya semah. Iya kitai tadi penyemak kitai enggau Tuhan tadi enggau Allah Taala iya patut bendar. Iya bisi iya. Laban nadai orang bukai lebih dikelala kitai sebaka enggau kitai ti iya nemu sereta ngelala sapa bini diri. Iya tu sempama. Iya nabi Hosea enggau kitai. Iya mayuh orang Kristian ngumbai diri ngelala Allah Taala, tang pengawa kitai, pendiau kitai, ulah kitai nadai ngambarka Allah Taala ke bisi dalam ati kitai. Nya ti kitai bejaku, nya ti kitai ngereja pengawa, nadai gambar Allah Taala nya. Nadai ayan Allah Taala nya. Ya. Nyadi malam tu Nabi Hosea ngajar kitai tentang nama penting kitai ngelala Tuhan enggau bebendar. Ya. Enam bengkah kebuah kitai mesti rinduka Tuhan iya ke satu, kitai mesti nemu peneka Tuhan. Ha tu penting. Ya laban nya utai ti amat beguna ya ngagai kitai dalam pengidup tu. Ya enti kitai nemu chara Tuhan, gaya kitai Iya deka rinduka iya. Iya laban kitai enda nyumpah, enda ngutuk enti utai nya nyadi dalam pengidup kitai, oh tu peneka Tuhan. Iya kitai meri persepuluhan kitai, kitai nadai mut-mut laban tu eh, sigi enggi Tuhan laban kitai nemu, kitai ngelala Tuhan kitai nya. Iya ukai ngambi semua utai ari kitai, tang merekatka semua utai ke kitai. Amen. Ya, puji Tuhan. Ku kadi ba Masmur dua puluh lima ayat empat enggau lima, Ajar aku jalai Nuan, O Tuhan, ga aku sampi. Ku pemasmur ga tu selalu sampi dikena Raja Daud, iya, Ajar aku jalai Nuan, O Tuhan. Iya awakka aku nemu jalai Nuan. Ajar meh aku diau nitihka pemendar Nuan, laban Nuan endang Allah Taala aku ke ngelepaska aku Aku endang seruran arap ka iya nadai mengandal ba orang bukai. Iya selalu arap ka Tuhan. Iya selalu ngandal ka Tuhan iya laban kitai semak enggau Tuhan. Nya nya orang ti ulih nulung kitai. Nyadi ti kedua, kitai perlu ngelala Allah Taala enggau bendar awakka Iya eh, awakka nemu Iya. Ukai semina nyadika master kitai aja tang mega our beloved. Ya, my beloved Lord. Ya, Tuhan ti dikerinduka aku. Ya enggau pengabis ati aku. Ya Tuhan ti dikesayauka aku, dikerinduka aku. Ya. Tuhan aku ti meruan. Ya. Tuhan aku ti madu bekuasa. Ya kitai Nemu Tuhan kitai nya besai ari penakut kitai, ari penangi kitai, ari pengalah kitai. Iya ti kitai suntuk kuasa Tuhan ngelui ari penyuntuk kitai nya, pemesai Tuhan. Ya kitai enda merening Tuhan ne utai nya semina ke pengarap ngarap kitai aja. Semina ke agama kitai aja enda. Kitai nemu Tuhan tadi endur kitai bepanggai. Iya endur kitai ngadang. Iya utai ke iya dipeguna kitai, utai ke ulih nyaup kitai. Kuasa ti ngelui ari semua kuasa. Iya ti nuntung pengidup kitai. Nya meh Tuhan. Ya, iya ukai semina tuan kitai tang iya orang ke dikerinduka kitai. Ya kitai meda. Ya. Nyelai menyadi ti dikerinduka Tuhan, ya ba Ulang Adat pasal sepuluh ayat dua belas kitai meda nya alai diatu kita orang Israel nama utai ke dipinta Tuhan Allah Taala kita ari kita semua nangika Tuhan Allah Taala kita idup nitihka jalai Iya. Iya idup nitihka jalai iya, rinduka iya, nyembah iya enggau pengabis ati enggau pengabis semengat kita. Ya, Tuhan dekaka kitai amat rinduka iya. Puji Tuhan. Ya, kitai meda ditu. Ya jadi iya ki ketiga ya diayan ka Tuhan ba Jeremia ya nengah ka nabi Jeremia ya tu number telepon ya Allah Taala kitai wai ya tiga tiga tiga ya Jeremia tiga puluh tiga ayat tiga kangau ka Allah Taala aku lalu aku deka nyaut nuan. Aku deka madahka ngagai nuan utai ti manah ti nadai kala ditemu nuan ti deka ngasuh nuan alit ati. Ya rencana Tuhan ke ari pun ngaga kebun ke kitai nadai utai ke nadai dia laban Tuhan ka ke kitai enda merinsa. Tu rencana Tubu Tuhan, iya rencana awal Tuhan, rencana keterubah iya Tuhan enggau kitai mensia. Tang laban kitai ngelanggar Iya, tang laban kitai bedosa, tang laban kitai enggai mending, kitai enggai ninga, nya penyalah kitai mensia tu, enggai ninga ka atur Iya, enggai ninga ka jaku Allah Taala. Iya nya ngujungka kitai. Enda bulih utai ti iya udah disediaka Tuhan. Lalu nurun meh kutuk, nurun meh sumpah ba kitai ku iya, bepeluh ba kita ngiga pemakai. Iya lalu ngagai sida ke indu nangka meh pemedis radai kita kai ti kita deka beranah. Iya lalu ngagai Sitan ti ngujika awa ti udah uhh mai awa bedosa iya. Ku Tuhan nganu iya, Mensia deka bepun hari sehari tu nuan deka bejalai ngena dada nuan, ngerayap atas tanah lalu beridup ba amau. Eh laban iya udah nipu kitai mensia. Udah nya, nya meh ti ke nyadi, Anak Mensia deka ngeredak kepala nuan setiap sida iya betemu enggau nuan, iya nya dendam mensia enggau ular. Lalu ular mega deka iya mantuk tumbit kitai mensia. Iya nyelai jaga-jaga tumbit kitai. Ya, kitai nemu leban tu sigi udah disebut dalam jaku Tuhan. Ya. Nyadi Tuhan deka ka kitai bisi kaul ti amat semak enggau iya. Deep, meaningful, Relationship. Ya. Laban Tuhan chukup rinduka kitai. Nya ukai semina kitai oh eh, rindu deka Tuhan rindu. Tapi dalam ulah di nadai ngayanka pengerindu dagi Tuhan, di ndak bebasa ke Tuhan, ndak percaya ke Tuhan. Ya di ndak bersaksi ke manah Tuhan, di nadai berjaku ke pemendar Tuhan. Ya semina madah ke Diri arap ke Tuhan. Nuan arap ke Tuhan? Arap. Sigi arap. Ya laban nadai siku mensia dalam dunya tu enda nemu Tuhan sebenar iya. Tang arap enggau ke enda. Iya tau bisi kaul enggau Tuhan tau ke nadai. Anya pekara ke siti dah. Ya pekara ke chukup penting ngagai kitai. Laban ti kitai semak Tuhan, ti kitai bisi kaul enggau Tuhan. Nama ti ke nyadi pendiau kitai tadi kitai enggai iya aaa idup diau enda nitihka iya chara Tuhan. Iya ti kitai makai kitai beterima kasih ngagai Tuhan. Ti ngirup kitai beterima kasih ngagai Tuhan. Iya ti kitai udah ada berekat au kitai meri ngagai Tuhan tanda terima kasih kitai ngagai Tuhan. Iya kitai ngena pengidup kitai ti agi gerai enti ari bejalai besaksi ke Tuhan. Nama ke bah kitai beterima kasih ke pengidup ti seput ke agi bisi dikesuh kitai dalam dada kitai tu ninjau kitai ari Tuhan. Ukai agi kitai iya tang ke ngitai mensia kitai bepandam dada peda dek aku tu sanum. Peda dek jaguh aku tu. Peda kita. Nah peda aya kita tu. Pia tu landik jaku kitai. Tang ku jaku Tuhan diberekat me orang ti baruh ati. Iya diberekat orang ti baruh ati. Iya orang ti enda memunyi tang iya besaksika pemanah Tuhan. Iya orang ti nadai rita tadi tang iya idup diau laban iya nadai rita laban iya enda dejil iya enda butang. Iya enda mabuk. Iya enda ngenchuri. Iya enda nginjau duit orang enda dibayar. Iya nadai rita iya laban orang nadai ngenang iya. Tang entara iya enggau Tuhan, iya meri persepuluhan. Entara iya enggau Tuhan, iya entadi besaksi ke manah Tuhan. Entara iya enggau Tuhan, iya madah, O ka aku enggau kami sebilik, enti enda. Ketegal Tuhan nadai kami ulih idup iya sekubang covid nine tin tu iya laban penyakit tu nadai ubat. Tang ketegal kitai agi idup Tuhan agi beguna kitai dalam dunya tu kena meh pengidup kitai menyadi iya untuk Tuhan besaksika pemanah Tuhan pengasih Tuhan pengerindu Tuhan. Nya alai a deep meaningful. Relationship tu siti iya rabai jaku ke chukup manah iya disebut ngena jaku orang putih iya kitai mesti bisi kaul ti dalam iya baka kaul diri laki bini ukai semina kaul pangan ukai semina a pangan tu a bini tu ukai menyadi bini tu a nya nadai orang lebih dikerindu ketua. Iya ngelui ari tua rindu ke bini tua. Nama bisi betubat nyadi. Agi bisi utai enda betul. Enti agi bisi iya nyaga iya kitai lebih agi bala agi sigat-sigat iya bala agi banjik-banjik iya enti kitai agi kaul kitai Pengerindu kitai ngagai laki kitai ngagai bini kitai enda seratus peratus betaubat. Ya jimat. Ya laban Tuhan madah ya nengahka nabi Hosea ya malam tu ku yang ngajar kitai kaul kitai enggau Tuhan ya baka kaul kitai ke melaki bini. Nya nadai orang lebih da kasih kitai lebih kasih agi ngagai bini kitai. Nya ti kaki iya tepantup kitai ooh sayang ooh kasih sulu aku deh. Iya ni nuan batu ku iya legi ku mak nikau ke dek iya mechah ke dek nukul dek. Pia ku kitai ya. Anang kitai iya udah anak siku, anak dua, anak tiga. Kan sepi peninduk nya bau ke sing. Kai bini kitai tepantun apa nuan enda meda tai ke kai ditengah nuan, kini ke mata nuan, bejual nuan? ku kitai. Ai tu udah berubah reti iya. Ari jaku kitai bini tua nemu tua enda kasih iya. Suba lebuh kitai bepangan lebuh kitai baru nyadi agi bau rengut iya ooh naka meh sulu ku kitai. Iya naka meh sebut kitai nadai kitai enda nyebut nama. Inya meh kitai enggau Tuhan wai. Iya nyelai. Iya ke empat ba Jeremiah dua puluh semilan ayat sebelas, Laban Aku nemu pelan iya Aku ke kita, pelan kena meri kita pemaik ukai kena ngemediska kita, pelan kena meri kita pengidup enggau pengadang ke jemah ila. To give you a future and hope. Ko NIV iya, a translation Jaku Tuhan iya New King James iya, New King James Version iya, kitai meda, To give you a future, bisi masa depan, and hope, bisi harapan, bisi pemujur, bisi utai diadang. Iya bisi utai diarapka iya dalam pengidup tu iya laban kitai semak Tuhan. Rencana Tuhan ke kitai enda kala berubah nyadi. Ya, satu Korin dua ayat semilan enta munyi ti udah ditulis, Utai ti enda kala dipeda tauka didinga mensia, utai ti nadai kala diperagam mensia, nya meh utai ti udah disedia kala Taala Ke orang ke rinduka Iya. Amin. Ke orang ke rinduka Iya. Udah disediaka utai ke enda ulih peragang mati kitai, berekat-berekat ti bekelimpahan. Kadang-kadang kitai besampi berekat kami Tuhan ku belimpah-limpah. Eh belimpah ruah. Nya amat jaku Tuhan. Tang ti kitai nadai kaul enggau Tuhan, Ti kitai jauh Tuhan. Aduh. Kitai meda eh, pelsapah jaku ah, Melayu, jaku bahasa Malaysia. Iya jauh ah, panggang dari api. Nah, kemaya nya ke mansau. It is almost impossible. Iya jauh pagang ari api. Iya jangan mimpi lah. Iya, don't dream. Iya anang mat genin kitai. Nya alai enti kitai semak munyi ke udah ditulis, kitai ulih claim jaku Tuhan tu baka ke udah ditulis Tuhan. Iya utai ti enda kala dipeda tauka didinga mensia. Utai ti nadai kala diperagam mensia nya mih utai ke udah disediaka Allah Taala ke orang ti rinduka Iya. It is beyond your expectation. Iya ngelui ari peragam ati kitai. Nya utai ke udah disediaka Tuhan ke kitai. Amen. Puji Tuhan. Nyelai ba Episus tiga ayat dua puluh. Ngagai iya ke ulih ngereja utai ke lebih ari ke dipinta tauka diperagam kitai, iya ulih kuasa ti bekereja dalam kitai. God can use us. Ngena kuasa Iya empu bekereja di dalam kitai. Iya nya alai kitai anang ke selalu ngumbai, Enda ulih wai. Enda ulih, sigi enda ulih. Ku kitai. Tang ku Tuhan alai nuan. Dia pegi nuan. Eeh, sebut ulih nuan. Besaksi nuan. Nuan ulih. Laban Tuhan ti meri nuan ulih. Laban Tuhan udah milih nuan nyadi. Ya kitai engkai enda kumbai orang Judah kena nemu Tuhan. Laban lebuh orang Israel enda nerima Tuhan, orang Judah dek kerinduka Tuhan. Ya ajar aku minggu jen kema ari minggu tu tadi. Ngalai puji Tuhan menyadi kitai Besukur, ya kitai beterima kasih. Ya kebuah kitai mesti rindu ke Tuhan ya ke kelima ba jeremaya nya tadi pelan Tuhan pelan ti kena meri kitai pemaik ya ukai ngemedis kitai ukai ngerusak kitai baka ngi sitan. Ti sitan meri di pangkur batu ngasuh kitai kering ngasuh kitai kuat. Kitai minta puji orang iya ngesan drum, ngesan padi, ngesan kayu di rumah panjai ngesuka diri. Tang udah nya tadi kitai nyu sakit. Iya sakit nya mah penemu nya tadi. Kitai nyu gila kitai laban nya ari kuasa Iblis. Laban ti Sitan bisi dalam kitai semak kitai begulai enggau kitai, kitai deka gila. Laban penemu Sitan tu tadi ngasuh tua gila laban tua ingin ka ngereja penyai. Lebuh tua ngereja penyai tua disumpah orang. Ya. Nah, tua dikutuk orang. Nyadi Tuhan ti meri tua future and hope tu, Chara Tuhan tu ngena seleta rurus. Ka nyelai nya siti ari kebuah kitai mesti bisi kaul enggau Tuhan. Laban nadai orang bukai ke meri tuah rencana ke bansa tu, plan ke bansa tu. Semina Tuhan aja. Amen. Nyadi iya ke penudi iya ke enam satu John pasal dua ayat tujuh belas. Kebuah kitai mesti bisi kaul enggau Tuhan laban lalu dunya enggau pengingin iya deka lenyau laban ngi dunya tu enda lama sementara. Tang pengerindu pengasih Tuhan iya begulai enggau Tuhan tadi kawan enggau Tuhan iya relationship nya iya kaul Tuhan nya tang orang ti ngereja peneka Allah Taala deka idup belama iya. Haleluya! Haleluya! Orang ke ngereja ke ha? orang ke arapka Tuhan, orang ke nangika Tuhan, iya Allah Taala deka idup belama iya. Ya. Ya, tang orang ke ngereja peneka Allah Taala, iya deka idup belama iya. Ukai enda nemu mati anggai kitai ngeleseka orang. Ngagai kitai nyu ngelaban Tuhan. Nya ku kitai ke ngelese ke orang ke iya didinga kitai bejaku nya tantu ari jaku Tuhan. Ti nuan ngelese ke tu nya jaku Roh Kudus. Orang ke ngelese ke Roh Kudus, orang ke bedosa ngelaban Roh Kudus nama ku jaku Tuhan. Iya tusah iya akan nerima pengampunan. Kitai nemu. Iya laban nya tu utai ke ditanggam eh, ngena Tubuh enggau darah Kristus. Roh Kudus tu ke enda tau di ejek kitai enda tau di kelese ke kitai. Nya alai tu orang nyebut jaku Tuhan ti nuan enda arap diau diri aja weh. Anang ngelese ke orang nya. Ukai orang nya ke dikelese ke kitai. Lepas iya besampi, siang enggau malam iya bisi kaul enggau Tuhan. Tuhan, ku iya, aku nyerahka munsuh aku ngagai jari Nuan. Nyadi tu Nuan ngelesika iya, Nuan ngelaban Tuhan iya, Allah Taala serega iya. Orang ti enda ulih laban tua sebagai mensia. Nya alai menyadi nadailah chara kitai. Nya alai ba Job 42. Ayat dua, Tuhan, aku nemu Nuan endang bekuasa ari atas semua lalu lalau Nuan ulih ngereja lalu Nuan ulih ngereja semua utai ti kedeka Nuan. Iya nadai siti kuasa di dunya enggau di serega ulih nyekat Tuhan ari ngereja pengawa Iya. Kai kitai meda. Nadai. Nadai teknologi, nadai penemu, nadai penau, nadai pengelandik ulih nyekat kuasa Tuhan. Kai kitai meda. Ti alai menyadi ke dikerindu ke aku sereta dikerindu ke Tuhan merening meh kitai ngagai Tuhan. Kai ke udah jauh ari Tuhan pulai ngagai Tuhan. Anang majak ka. Tanda majak ke pendiau kitai agi iya majak ke penemu diri ngumbai diri landik iya ngumbai diri jago ai nya enggi dunya utai ke enggi dunya tadi sementara iya kitai meda iya kitai meda tadi jaku Tuhan iya lalu dunya enggau pengingin iya deka lenyau iya ba satu John pasal dua ayat tujuh belas. Tang orang ke ngereja ke peneka Allah Taala deka idup belamaya. Ya, amin. Engka kitai mikir nyamai meh sida nya enda nemu mati. Ya, kitai laban ka ngambi ulih, ka ngemediska ati. Tang nya kitai ngemediska ati Tuhan. Tu jaku Tuhan. Ukai jaku mensia. Ya, ukai enda nemu mati, mati. Tang semengat sida iya. Ya. Seput ke ngi Tuhan nya pulai ngagai Tuhan. Nyadi kitai ke enda arap ya kini ke kitai pulai. Kitai ke nadai kaul enggau Tuhan sapa agi diandalka kitai. Ya baka orang ke disempama ke tadi Tuhan Nabi Hosea ngenaka bini kitai nyadika A Gambar kaul kitai enggau Tuhan. A Aku ngasai ke ti bini kitai sehari nadai di rumah, a kitai ulih ngasai ke. Da, a kitai nsepi laban kaul kitai sema. A ti bini kitai nadai sehari iya enggau kitai di rumah, kitai berasai. Ukai semina berasai sunyi tang berasai nadai. Kaban, nadai orang diadang kitai. Iya nadai orang diandalka kitai, berapi nadai diandal kitai masuk gari, muat gari, nipan gari. Ulihlah kitai nipan nya kediri tang berapa puh kitai. Iya pinya mega kitai enggau Tuhan. Ulih kitai ngaban munsuh kitai, ulih kitai uhh ngelaban ekonomi kitai tang berapa lama kitai tan. Ya, kitai meda baka ke diatu Covid nineteen ti seluruh dunya tu utai ngetu ya jamah Covid nineteen tu. Nadai kitai meda enti nya ukai ari Tuhan. Ti enda Tuhan ngijinka utai nya nyadi, ngemendar ke nya nyadi. Munyi ke iya ke madah agi Sitan anang negu iya seput Job. Enda Tuhan ulih negu seput Job. Rangkah Job iya aaa tulang Job nyau buruk aaa kulit ari isi nyau bau but. Tapi Job agi enseput ati iya agi muji Tuhan. Kitai peda. Nya alai merening ngagai Tuhan kitai nya deh. Semina Tuhan ti deka meri kitai pemujur, pemaik, pengidup, pengidup ti meruan ya belama-lama iya. Amen. Jadi Jeremiah dua puluh semilan ayat tiga belas. Iya ngiga iya, tetebuka iya, iya udah kitai tetebuka iya, rinduka iya. Enda nya kitai muji iya, enda nya kitai nyembah iya. Nyembah iya baka ni enggau pengabis ati enggau semengat kitai. Ati kitai abis untuk Tuhan. Semengat kitai mega ka untuk Tuhan. Nya alai idup mati kitai. Nya enggi Tuhan. Ya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Aram kitai besampi. Tuhan, Allah Taala Apai kami ti di serega ti kami sembah dalam nama Jesus Kristus Tuhan kami. Malam tu Tuhan, kami beterima kasih ke jaku Nuan ti ngajar kami awak kami bisi kaul. Agi nadai kaul ajar kami ngaga kaul enggau Nuan apai. Oh orang ti seruran ngelese ke Nuan Tuan beri sida iya ati ki baru awak ke sida rindu ke Nuan apai. Oh terima kasih Tuhan ke awak tu. Endur kami nemu. Besai meh pengasih nuan ke kami. Cukup meh pengerindu nuan ke kami apai. Nyelai nuan enggai kami jauh nuan. Awak kami seruran likun oh di dalam jari nuan apai. Oh berekat ke setiap iku kami ke bisi enggau kami online baka ke malam tu. Ya berekat ke sida iya semanjai minggu tu. Berekat ke semua utai ke dipenguna sida iya apai baka. Asi baka lau oh baka belanja baka utai kendur sida iya diau. Semua utai ke dikena sida Tuhan nuan merekatka sida iya. Kami lebih ari burung pipit ke terebai di luar dia. Nyelai Tuhan kami eh dipeguna nuan oh kami dikerinduka nuan. Nyelai Apai Serega baka ke udah dituliska dalam jaku nuan Tuhan. Oh nuan udah nyediaka utai ke ngelui ari peraga mati kami. Awak ke nya nyadi Tuhan dalam pengidup kami. Awak ke nya ngayan ke mulia. O kuasa nuan Tuhan nyeretai kami orang ke arap ke nuan. Terima kasih apai berkat ke semua kami enggau pengerai. O berkat ke semua ruang bilik kami Tuhan tu semua utai ke peguna kami. Berkat ke perintah kami berkat ke menua kami. O berkat ke semua kami Tuhan di dalam nama Tuhan kami Jesus Kristus. Kami udah besampi sereta minta semua ti tu. Amen. Amen. Selamat betemu baru. Tuhan berekat kitai semua. Haleluya.